א גוטן טייערע אידן, ברוכים הבאים צו צווישן אונז נאמבער איין און פֿערציק מיט רבי יוסף זאב בראווער, א גוטן רבי יוסף זאב בראווער. א גוט יאר. איז דא א שאלה היינט פון א זיבעצן יעריגע בחור וואס ער זאגט אז ער, קודם לאמיך זאגן וואס ער זאגט, ער זאגט אז ער האט זייער נישט קיין גוטע סעלף קאנטראל אויף זיך, און ער פירט אויס מיט וואס ער מיינט דערמיט, אז ער האט נאך קיינמאל נישט מצליח געווען צו מאכן א קבלה וואס זאל האלטן, ער נעמט זיך אונטער זאכן און ס'גייט נישט, ער דורכפירט עס נישט ביזן סוף, פארקערט ער זאגט אז ער הערט אויף דערמיט גאנץ שנעל נאכן אנהייבן. נאכדעם דערציילט ער א מעשה אז ער האט זיך געהאט געקויפט א געוויסע אינסטרומענט, א מוזיקאלישע אינסטרומענט וואס איז זייער שווער, ס'נעמט צייט זיך, ער זאגט נישט וועלכע, אבער ער זאגט אז ער האט זיך עס אויסגעלערנט סאך שנעלער ווי דער דורכשניט, געווענליך וואלט עס געדארפט נעמען לענגער, און די מסקנא דערפון איז אז ווען ער וויל עפעס באמת קען ער עס אויספירן, און די שאלה איז וואס ער טוט מיט קבלות לגבי ארבעטן אויף זיך, ער וויל ארבעטן אויף זיך, און וויאזוי קען ער זיך מאכן וועלן אזוי אזוי גוט ווי ער געוואלט זיך אויסלערנען שפילן יענע אינסטרומענט כדי דאס זאל אויך ארבעטן, נו ווי אזוי ווי אזוי? א גוטע דוגמא פון שאלת חכם חוטא תשובה. אקעי. אז ווי מער ער קאנעקט זיך צו זיין אינסייט צו ווער ער איז און וואס ער האט ליב און וואס ער וויל,
איז אלץ מער גייט ער מצליח זיין, און ווי מער ער גייט פארשטיין אז די אלע זאכן וואס ער וויל טון וואס כאילו ער וויל נישט אבער ער גייט מצליח זיין זיך יא צו ברענגען אין א מצב ווי ער וויל עס, גייט ער מצליח זיין עס צו טון. אהא, סאו ביסט מסכים מיט אים אז ווען מען וויל עס דעמאלטס איז סך בלייבט מען מיט די. רעזיליענס רופט מען עס, די שטאנדהאפטיגקייט מיט די רצון, מורא ווער מען טרייבט זיך עס צו טון, און דעמאלטס קען מען עס טאקע דורכפירן, און במילא זאל ער באמת ארויסזוכן פון זיך וואס וויל ער, אויב זאל ער ארבעטן אויב זאל ער עס וועלן, וואס זאגסטו? סאו ס'איז דא צוויי נקודות, די צווייטע, דאס איז די ערשטע נקודה וואס כ'האב דיר געזאגט, יא? אז קאנעקט דיך צו דעם, ברענג דיך אין א מצב וואס דו זאלסט וועלן די זאך. נאר כ'האב דא נאך א פוינט, ווי לאמיר זאגן ס'איז א זאך וואס דו קענסט דיך נישט טרעפן אז דו ווילסט דאס, אדער דו קענסט עס נישט וועלן, וואטעווער, א זאך וואס איז עכט שווער קעגן די טבע, צו צו אויפשטיין פרי אדער אזעלכע מיני זאכן וואס קען אסאך מאל זיין זייער שווער פאר מענטשן ספעשעלי אין די עידזש פון זיבעצן, וויל. די זאך פון קענען טון זאכן אפילו איך וויל נישט, אויב איך ווייס אז די זאך איז וויכטיג פאר מיר. שטארק.
וויל, וועלן טון זאכן וואס זענען גוט פאר דיר אפילו עס איז שווער. דאס האסטו געזאגט? ניין. דאס איז די ערשטע פוינט. די ערשטע פוינט, וויל, ברענגט דיך צו א פלאץ אז דו זאלסט וועלן טון די זאכן וואס. דו ביסט נישט אזוי זיכער וואס אויבן אויף ווילסט עס נישט, אקעי ברענג דיך אריין אין א פלאץ אז דו זאלסט יא וועלן זעכן, טרעף די ווינקל, די ריזן, די סיבה, די איידיע פארוואס זאלסטו יא וועלן טון זעכן, זיי מעורר דיין רצון, איז די ערשטע פוינט, די צווייטע פוינט איז, לאמיר זאגן אז דו ביסט נישט מצליח צו קענען מעורר זיין דיין רצון, אדער לאמיר זאגן אפילו אויב יא, איז דא נאך א פוינט, וואס ער אליינס איז אויך אביסל געמענטשנט אין זיין קשיא, אז די זאך אליין פון טון זאכן קעגן מיין רצון, זאכן וואס איך גלייב אין, זאכן וואס איך ווייס אז ס'איז ריכטיג אפילו אויב איך וויל נישט, אפילו אויב ס'שמעקט מיך נישט, די זאך אליין פון אויפבויען דיין כח המעצר, אויפבויען דיין כח הבחירה פאר זאכן וואס זענען ריכטיג, לאו זאכן וואס זענען, יא ס'איז דא די שמועס פון טוב ארעוו און מועיל, אז אויב דו ווייסט א זאך איז טוב, אדער מוהל אפילו אויב ס'איז נישט ערוב, ווייל ערוב איז דאך יעדע זאך גוט. טוב און מוהל מיינט צו גוט אדער ס'איז יוזפול, ס'איז בענעפישעל, און ערוב איז זיס, געשמאק, יא. סאו זיסע געשמאקע זאכן איז קומט דיך אן גרינג, זעהסט דאך אז די אינסטרומענט וואס דו האסט דיך אויסגעלערנט וויבאלד דו האסט געדענקט די זיסע טעם אין דיין אין דיין. מיינט דו האסט דיך אויפגעשפילט פאר דו האסט אנגעפאנגען קענען די אינסטרומענט, און דיינע פינגערס האבן נאך וויי געטון, אדער עס איז דיך געווען שווער צו בלאזן, אדער וואטעווער עס איז, האסטו דיך אגאנצן צייט פארגעשטעלט פאר דיך, wow, איך גיי איין טאג קענען זיצן און ארויסגעבן מיינע פילינגס און קענען שפילן און באקומען די כבוד אדער אטענשאן אדער סתם די גוטע געפיל פון זיך אליין פון זיך אויסגעבן און און קאנעקטן מיט די אייבערשטער אדער מיט דיין אייגענע נשמה דורך דעם וואס דו גייסט קענען שפילן די אינסטרומענט, האסטו האסט דיך קאנעקטעד צו די עורב. פון די זאך, הגם ווער זאגט ס'איז דווקא טוב אדער מועיל אז דו קענסט א אינסטרומענט, קען זיין מ'קען טרעפן, ס'קען עווענטשעלי זיין א פרנסה, ס'קען אסאך שיינע זאכן פון דעם, אבער עס מצליח ווען זיך צו קאנעקטן צו דעם, וואס האט געארבעט ביי דיך דארטן בשעת די אינסטרומענט, און וואס פון דעם קענסטו בארגן פאר דיינע זאכן, סאו עס צוויי זאכן, קודם כל טרעף די זיסקייט פון די זאכן, יעדע זאך האט איך מעלות און חסרונות, טרעף די זיסקייט פארוואס דו זאלסטו יא וועלן טון די זאך, און די צווייטע זאך איז, טרעף די זיסקייט אין די קאנצעפט פון טוהן זאכן אפילו אויב ס'איז מיך נישט זיס. אהא. סאו אויב איך מעג איך בעסער אז איך קען צולייגן א נקודה? יא.
סאו איך מיין אז ס'איז אז ס'איז נישט קיין יושר'דיגע פארגלייך די אינסטרומענט מיט די די קבלות ארבעטן אויף זיך, ווייל די קבלות ארבעטן אויף זיך מיינט ער וויל טוישן, ער וויל טוישן א רגילות, ער וויל טוישן א מידה, אגב, פאר אגב דאגב, אז איך וואלט ענדערש געזאגט אויסשלייפן אדער שטעלן א מידה אדער א רגילות אין פלאץ ווי איידער טוישן. איך בין ווער איך בין, איז בקיצור עס איז אזויווי נפש טרייען צו טוישן אדער טרייען עס מסדר צו זיין, מסכם צו זיין, שטעלן אין פלאץ, אויסשלייפן, אקעי בקיצור ס'איז א זייטיגע ענין בית אגב, נאר די פוינט איז אז ווען, זאל מען געדענקן אז מ'גייט קעגן די אימפולס, מ'גייט קעגן וויאזוי מ'איז פראגרעמד. ס'איז קיינמאל נישט גרינג, און די פרישקייט וואס ס'כאפט אן, און די מאוריוועישן וואס מ'האט, פון וואו ס'זאל נאר נישט קומען, גייט אויסוועפן נאך א טאג, נאך א וואך, נאך צוויי וואכן, ס'גייט נישט לעסטן צו לאנג, ווייל מ'גייט דא קעגן דעם שטראם, מ'שווימט קעגן דעם שטראם. ס'איז קודם געדענקן אז א קבלה אינהערענטלי קומט מיט, אז בטבעו גייט זיין שווער און ס'גייט נישט זיין זיס און געשמאק. ס'איז איינס, נאך א נקודה וואס איך קען צולייגן. יא, אז דורכפאל קומט צוזאמען מיט די, ווען מען נעמט זיך אונטער די קבלה ווייסט אז ס'גייט זיין דורכפאלן, נישט איינס און נישט צוויי, ס'קען אפילו זיין ס'זאלן זיין מער דורכפאלן ווי הצלחות, ווייטער, ס'קומט אזוי, ווען דו מאכסט אפ א קבלה, דעמאלטס מיינסטו אין אנדערע ווערטער דו סיינדסט אויף, שרייבסט אונטער א קאנטראקט איך גיי דורכפאלן, ווען מאכסט נישט קיין קבלה נישטא ווי דורכצופאלן, א קבלה איז נאר ווען, א דורכפאל איז נאר ווען איך וויל און איך טריי צו טון רעכטס, און ס'געשעהן תדיר איך פאר לינקס דאס הייסט א דורכפאל סאו זאלסט וויסן אז דו האסט א דורכפאל איז פשט אז ביסט נאך אין די קבלה יא נאך איינער קען דער רבי יוסף זאב?
אדרבה דער עולם האט ליב צו הערן וואס דו זאגסט קום אריין קלאר. אקעי ניין איך מיין צום דו ביסט דאך דער ביסט די מומחה איך כאפ נאר מיט מיט דיין וואגן יא איז נאך א זאך אז די קבלה זאל זיין עפעס וואס איז זייער זייער דאבל און נישט אזוי ווי ס'כאפט אז יעצט בין איך איך האב אנגעכאפט א התעוררות. נישט מאכן קיין קבלה בעיסד אויף דעם, די סארער זאל מען נוצן אויף תפילה, די קבלה זאל מען מאכן עפעס וואס איז רעליסטיש, כ'מיין כ'האב עס געהערט אויף באבעווער רב, ר' שלמה לב באבעווער, אז ביי די מלחמה האט ער זיך געהאט אונטערגעבן אין א קבלה, און ער האט געוואלט נעמען עפעס וואס ער האט געוואוסט ער קען איינהאלטן לאורך ימים, האט ער געמאכט א, ער האט זיך אונטערגענומען אז ער גייט יעדן שבת עסן נאך א קוגל, כבוד שבת, יא, א קלוגע, מ'רעדט פאר די צווייטע וועלט מלחמה, מיטן די עכטע צרות. א קלוגע איד האט פארשטאנען, איך מאך א קבלה און איך וויל עס באמת האלטן, לאמיך נעמען עפעס וואס איז גוט און איך וועל עס קענען אויספירן ביז עד זקנה ושיבה. שוין. מסכים מיט מיר? אקעי, קודם קודם לאמיך טאקע זאגן אין מיין שפראך די זעלבע זאך וואס דו האסט יעצט געזאגט איז, נעם דיך נישט אונטער זאכן וואס זענען דיך צו שווער, צו גרויס, צו ווייט, ס'איז די בלעק ענד ווייט איידיע, מאך עס מער. מער די עלעקטריקל, מער זאכן וואס דו קענסט, וואס דו קענסט הענדלען, וואס דו קענסט דילן מיט, קליינע סטעפס אויפאמאל, דאס איז דיין פוינט וואס איך וואלט ארויסברענגען. ערלויב מיך צו זאגן אז די ריעל לייף הייבט זיך אן ווען דו קענסט ביישטיין נסיונות, ווען דו קענסט טון זאכן וואס זענען קעגן דיין רצון, דארטן הייבט די מענטש אן צו עקזיסטן. האב איך געהערט אמאל איינער האט זיך אויסגעדרוקט אז אויף וויפיל ערלויבסטו דיך צו זיין עלייוו?
אויף וויפיל ערלויבסטו דיך צו לעבן? אויף וויפיל ערלויבסטו דיך צו לעבן? אויף וויפיל עקזיסטו? וויפיל חיות פארגינסטו זיך? וויפיל חיות פארגינסטו זיך? צו טוסטו נאר סתם אקעי נאכאמאל די זעלבע פאר עסן און עקטיוויטיס וואס דו האסט ליב אויף די וועלט אדער דו הייבסט אן קריעיטן און טון און אינוועסטן כוחות און רעיונות און כוחות הנפש און עס איז נישט פשוט צו מאכן א קבלה קודם כל צו ריעלייזן פונקטליך וועלכע קבלה דו ווילסט טון און עס מאכן אויף א ריכטיגע וועג נאכדעם איז אויך דא ס'איז דא נאך אסאך אנדערע זאכן ס'איז דא די עס מאכן צוזאמען מיט אנדערע און זיך אראפשרייבן און קוקן אויף די הצלחות אבער איך האב געוואלט מער ארויסברענגען די פוינט פון קודם כל טרעף די זיסע זאכן די צווייטע פוינט איז פלעקס דיין מאסל פון טשויס, פלעקס דיין מאסל פון קענען טוהן זאכן וואס זענען לאו דווקא געשמאק און איזי צו טוהן. ביסט מסכים צו די קאנצעפט? יא, זייער. טוה עפעס וואס איז אינדרויסן פון די קאמפארט זאון. יא, און דארטן הייבט די לייף אן צו אמת'דיג האבן א טעם און א משמעות.
אקעי. א משל? א דוגמא? כ'האב פריער גערעדט וועגן אויפשטיין, אבער עס איז שווער וועגן אסאך מענטשן דארפן פונקט פארקערט, גיי שלאפן פרי מאך שול דו שלאפסט גענוג שעות, דו קענסט געבן א דוגמא? יא, טאמער כ'בין א שעמעדיגער, יא גיין רעדן צו מענטשן, טאמער כ'האב נישט קיין געדולד צו א צווייטן, יא אויסהערן עמיצער וואס לאמיר וואס מיר וואס טוט וואס מען רופט דרייט מיר א קאפ, יא טרייען צו פארשטיין א צווייטן, ווען יענער רעדט זיך אפ. פרובירן צו זען די מצב מיט זיינע אויגן, פון זיין פערספעקטיוו פון ווי ער איז, פרובירן אביסל צו פילן וואס יענער פילט, ס'איז עכט א שווערע זאך, איך ווייס נישט פאר יעדן איינעם, אבער איך מיין פאר מענטשן, ס'איז דא מענטשן פאר וועם דאס איז עכט שווער, עכט פארשטיין יענעם, יא, איז אגב, איך מיין אז דאס איז אויך ראטזאם פארן מענטש אליין, ווייל די, איינע פון די וועגן וויאזוי צו פארשטיין יענעם, איינע פון די טולס, איז דורכן זוכן אין זיך אליין ווען מען האט געהאט די פילינג, די עקספיריענס וואס יענער האט יעצט. ס'טייטש, לאמיר זאגן יענער קומט אן צובראכן, מען זוכט, מען טרייט צו איידענטיפייען וואס פילט ער יעצט, פארלוירן, העלפלעס, פראסטערעטעד, דיסעפוינטעד, אין כעס, יא? און מען זוכט אויף ביי זיך אליין, ווען אין מיין לעבן, יעדער קען עס טרעפן, האב איך געהאט אזא מין עקספיריענס, אזא מין פילינג? מען פילט עס ביי זיך און מען קליקט עס יעצט צו יענעם. סאו עמפעטי, ווי זאגן מיר איר, יא עמפעטי הייסט עס? יא עמפעטי איז א איז טערעפיוטיק, ס'איז טערעפי פארן מענטש אליין, און ס'איז אויכעט ס'איז אויכעט קאנעקטן צו יענעם אויף א גוטע וועג און אים טון עפעס, געבן עפעס פון זיך פאר יענעם. מסכים לגבי ס'איז דער. אינטערעסאנט אז דו ביסט געגאנגען צו בין אדם לחבירו, כאילו איך האב נישט קיין אהנונג וואס יענעמ'ס שאלה, וואס יענעמ'ס קבלה איז געווען, ער איז נישט מצליח צו שטיין אין זיינע קבלות, אבער אינטערסאנט האסט געזאגט די זאך וואס דו האסט געזאגט איז נוגע בין אדם לחבירו גאר גאר שטארק אמת. אהה אהה. און ס'דא מענטשן וואס פאר זיי איז דאס גרינג, איך מיין פאר מיך אלס אלס א סאושעבל מענטש, פאר מיך איז דאס איזי די זאכן. אהה אקעי, יעדער איינער מיט זיינע שוועריגקייטן. יא. אקעי רבי יוסף זאב, יעצט האמיר דא נאך א שאלה, זייער זייער זייער כללית'דיג, וועגן טערעפי בכלל, יא? א מענטש וויל וויסן. ווי לאנג גייט מיר עס נעמען, וויפיל סעשאנס גייט מיר עס נעמען אז איך זאל זיך טרעפן אויף די אנדערע זייט, יא קומט ער מיט א פראבלעם, מיט א שוועריגקייט, ער וויל זיך טרעפן מיט די אנדערע קישן די מזוזה אויף די טויער אויף די עקזיט, יא ווי לאנג נעמט איינס, און נאך א זאך די טערעפי קאסט דיך אזוי סאך געלט, אויב די קענסט עס אדרעסירן שוין, וואס זאגסטו? אקעי איז די שאלה ווי לאנג ס'נעמט. ס'איז זייער, אזוי ווי דו זאגסט, זייער זייער א דזשענערעל שאלה, באט לאמיר זעהן צו מען קען סתם אביסל ברענגען אביסל קלער, אביסל אינפארמעישן אויף די זאך, אביסל ארום רעדן דערפון. אקעי. ס'דא סעשאנס, ס'איז דא מהלכים פון אזוי ווי פופצן סעשאנס, און ס'ווערט אנגערופן אזוי ווי. שארט טערם.
אקעי, סאו דאס אליין קען דיך שוין געבן די קאנצעפט אז ס'איז דא מהלכים פון טערעפי וואס זענען פופצן, למשל סירטן ארגאניזעישאנס וואס דאס ענטפערט אביסל זיין צווייטע חלק אויך חוץ פון טערעפי קאסט אסאך געלט, איז דא סירטן ארגאניזעישאנס וואס געבן פאר סטודענטס פאר ווייסע געוויסע, העלפן ארויס. יא, א געוויסע ציבור א געוויסע עולם וואס זיי העלפן ארויס, זיי שטעלן צו, זיי געבן פופצן סעשאנס, למשל האב איך געהערט אמאל פון איינער. דאס הייסט שארט טערם.
דאס הייסט שארט טערם, אבער זיי האבן א מהלך ווי מען גייט אדרעסירן וואס די אישו איז, און אין פופצן סעשאנס גייט יענער זיין אין א געוויסע בחינה פון די אנדערע זייט אויף די אישו וואס ער האט געהאט. און איך קען דיך אויך זאגן אז ביי מיר, ביי מיינע קלייענטס, אפילו די וואס זיצן דא ביי מיך סך לענגער, נאך אפאר סעשאנס, אסאך מאל זעט מען שוין א חילוק, און אסאך מאל זעט מען חילוקים אויף זאכן וואס מען. וואס מ'האט בכלל נישט גערעדט פון און וואס מ'האט בכלל נישט אדרעסירט, אדער זאכן וואס מ'איז בכלל נישט געקומען פאר. היינט האט מיך א קלייענט געזאגט, היינט האט מיך א קלייענט געזאגט אז, ווייסט, איך קען דיר עס נישט מסביר זיין פונקטליך וויאזוי ס'איז געשען און וויאזוי ס'איז קאנעקטעד, אבער איך קען דיך קלאר זאגן אז איך קען שוין היינט זיצן מיט א חברותא געהעריג און הנאה האבן פון אים און יענער זאל הנאה האבן פון מיך, און די צייט וואס ווען ער איז געקומען צו מיך אננעמען האט ער נישט. געהאט, האט ער געהאט א שוועריקייט מיט דעם, און כ'האב גראדע אפילו נישט קיין סאך געפאוקעסט אויף דעם, וועגן ס'איז געווען אסאך אנדערע אישוס וואס אונז האבן געפאוקעסט אויף, אבער ער זאגט מיך קלאר, זאלסט וויסן, איך זע א ריזיגע חילוק, יעצט איך האב אנגעפאנגען א נייע זמן, איך מצליח, איך האב א גוטע חבורה, און סאו דאס איז די שארט טערם, איך וואלט געזאגט די עווערעדזש וואס איך ווייס איז צווישן פופציג און הונדערט סעשאנס. וואו. יא. כדי זיך צו קענען ממש זעהן. באמת צו זיין אויף די אנדערע זייט. עס איז דא מענטשן וואס דאס איז אויך נישט גענוג פאר זיי. איך זיץ יעצט אין קלאס, אין איינע פון די קלעסעס ווי איך לערן, זיץ איך מיט א טערעפיסט וואס ער איז אליין געווען אין טערעפי פאר פֿופֿצן יאר. פֿופֿצן יאר!

מענטש צווישן מענטשן איז א געוויסע לעוועל פון טעראפי. סאו איין רגע לאמיך לאמיך שטארק מאכן אז איך ענטפער יענעמס יענעמס קוועשן.
איינע פון די פשוטע וועגן וואס איך וויל ענטפערן די קוועשן איז, ס'ווענדט זיך אויף וואס דו ווילסט ארבעטן אויף. אויב דו האסט איין געוויסע קליינע עריע וואס דו ווילסט ארבעטן, קענסטו נאך אפאר סעשאנס יוזשעלי עס מסדר זיין. אויב דו ווילסט באמת אריינגיין טיף און ארבעטן שורש'דיג יסודות'דיג אויף דיין גאנצע לעבן, דו ווילסט אלעס איבערקוקן און אלעס עכט עכט עכט גוט ארבעטן אויף, איז קען עס נעמען אזוי ווי איך האב געזאגט די פופציג ביז הונדערט אדער אפילו מער יא, און און די סעשאנס איז אסאך מאל וואס איז דא די ענין פון מאכן דאבל סעשאנס אסאך מאל מאכט עס אסאך אסאך שנעלער אבער א מענטש וואס קען און האט די געלט און די צייט און די כח צו זיצן פאר צוויי מאל פופציג מינוט יא א שעה און פערציג מינוט אנשטאטס און דא איז אסאך מאל איך זעהן אזעלכע קלייענטס פראגרעס וואס ביי אנדערע נעמט עס צוויי יאר.

צו קאסט דיך מורא'דיג אסאך געלט, איז נישט צו גיין צו טערעפי פאר איינעם וואס דארף, קאסט אים סאך מער. צום סוף. קאסט אים סאך סאך סאך מער, און איך זעה עס אין אסאך וועגן. און נאכדעם איז דא אפאר אנדערע עצות, ווער ס'האט אינשורענס דארף זען וואס ער קען ארויסנעמען פון זיין אינשורענס, ווער ס'איז אויף זיין טאטע, זיינע עלטערנ'ס פלען, און ער וויל האט מורא צו גיין פאר טערעפי וועגן אפשר גייט ער זיינע עלטערן זעהן און ער וויל נישט עלול זיין איז דא א אפשען אריין צו קאלן אינשורענס קאמפעני און עס מאכן פרייוועט אז קיינער זאל נישט קענען זעהן צו וועם דו גייסט ווי דו גייסט און די זאכן זאלן אנקומען צו דיר ס'איז דא אסאך פון די מינע אפשענס נאכדעם זענען דא אינטערנס יעדער טערעפיסט וואס וויל באקומען סערטען לייסענסינג סערטען סערטיפיקעטס אויף סערטען עריעס. דארף ארבעטן אין א קליניק און זייער אסאך פון די קליניקס געבן צייט געבן סעשאנס פאר פרי אדער פאר ביליג און מען דארף טרעפן די פלעצער איך אליין אין די צייטן וואס איך ארבעט איך האב אויך צויטן שעות וואס איך געב אוועק פאר אזעלכע און ס'איז דא וואס באקומען דארטן גאר גאר ביליג פון די זעלבע טערעפיסט וואס ביי אנדערע פלעצער ווען ער ארבעט פריוואט טשארדזשט ער יא פול פרייז.

סערטען אישוס וואס קען ווערן געהענדלט דורך גרופ טערעפי איז קען אויך קען אויך אזא חלאס קומען סאך ביליגער. אקעי אקעי די נומבער איבערצולאזן שאלות פאר די פראגראם איז טרי פאר סעווען סעווען סיקס סיקס טרי טרי פאר פאר, טרי פאר סעווען סעווען סיקס סיקס טרי טרי פאר פאר, צו בוקן א סעשאן מיט יוסף זאב איז דא א אנדערע נומבער און יענץ איז טרי פאר סעווען